Haleluya. Yesu opaki. Apako kodu Yesu Kristo otieno ma kawuono ni eri. Kuom joma winja, an nyaminu kendo jatich kodu kaachiel, Pastor Silvent Edwina ma Nyagem Ramula. Amor kendo ahero Nyasaye odhiambo ma kawuono ni eri. Awuoyo kodu ka an US. e kindeni eri, to awuoyo gi dhok ni mondo achopgo ir jowete mawinjo wech wa- weche Nyasaye gi dhok mawuoye ni eri, kata jogo madigomb winjo wach Nyasaye gi dhok ni eri. Nikech nitie weche Nyasaye madhi mang- mang'eny gi dhok mopogore opogore, English, Swahili gi mamoko. To dhowa bende nitie joma gombo mondo owinj wach Nyasaye gi dhowa. Ma emomiyo amor kakelonu weche Nyasaye gi dhowa, dhok mwawinjo maber, dhok mane minewa opuonjowa. Emomiyo odhiamboni amor jowadwa ka ariwora kodu kendo wawacho wach Nyasaye kamoro achiel. Kawuono a Nyasaye omiya kamoro mondo wapuonjre godo e kitabu mar Johana abich. Abro chake wang'e nyaka kata kare aboro kanyo kaka Nyasaye bro dhi kodwa. Ero asome. Bang' kinde moko Yesu nodhi Jerusalem e sap jo-Yahudi. E Jerusalem kanyo but ranga rombe miluongo ni Beths- Bethsda gi dho jo-Hibrania, ne nitiere yawo moro ma nigi raidhi abich midonjogo. Kanyo ji mathoth man gi tuoche mopogore opogre kata muofni, rong'onde kod joma nigi athany nohero riyo kanyo kendo ne girito mondo pi otugre. Kinde ka kinde malaika mar Ruoth ne lor mondo otug pi. Ng'ama nokwongo mane okwongo donjo e pigno sama otugoreno ne chango kuom kit tuo moro amora ma ne en-go. To ne nitie ng'ato kanyo ma ne osebedo gi midekre kuom higni piero adek gaboro. Kane Yesu onene konindo kanyo, kendo kane onyise ni osebedo kany- ka- koch- kochal kamano kuom kinde marabora, nopenje niya, Bende idwaro ni ochangi? Ng'atno nodwoke niya, Jaduong', aonge gi ng'ato ng'ama nyalo konya donjo e yawo sama pi otugore e kinde ka kinde ma atemo ni adonji to ng'at machielo donjo kuongona. Yesu nowachone niya, A malo, kaw pieni mondo iwuothi. Gikanyono, ng'atno nochango kendo nokawo piendene mowuotho. Wach Nyasaye Mondo Nyasaye ogwedhi. Walamo. Ruoth, adwokoni erokamano. Miwa thuolo makende mondo wapuonjre Wachni, mondo wang'e ni in Nyasaye, in kodwa gi Wach kinde duto. Yaw itwa ma iye gi wang'wa ma iye mondo wanen, yaw itwa ma iye mondo wawinji, Iyaw pachwa Nyasaye mondo gik moko odonjie maber Nyasachwa wabed gi paro makende maber maparo mana weche mag Yesu Kristo. Otieno ni Nyasaye aduoko ni erokamano kuom jogo mawinjo weche ma wabro wacho kawuono kata mago mabro winjogi e ndalo mabiro mana ka in iwuon iritowa Nyasachwa kimiyo wang'eyi kendo kimiyo wabedo kuomi. Gwedhwa kwachako Nyasachwa to nyingi oyud duong' e hapi e nying Yesu Kristo Ruodhwa. Amina. Kawuono jowete gi nyimine wadwa wuoyo kuom Ruoth otugo pi. Nyasaye otugo pi. Oduwo pi gi e wiye. Koro wadwa winjo ni to en pi mane? ma Nyasaye oduwoni eri. Wasomo maber ahinya ni e dala mar Bethesda, ne nitie joma ng'eny ma ne tuo, ma gi tuoche mopogore opogore, moko ne muofni, moko nene ong'ol, moko nene nigi itgi odino, moko ne gin nigi athany. To ng'ato ka ng'ato mane tuo ne dwaro mondo oneye ni to onyalo yudo chang nadi. Emomiyo kane girito mondo gi oya otug pi, nikech malaika ne biro ga kanyo kochopo seche moko to malaika biro to tugo pi. To kosetugo pi to ng'ama okwongo donjo e pigni eri to yudo ngima ma kata bed ni ne en gi tuo machalo nade, kata bed ni nosebedo muofu chakre nyuolne to ochango. Emomiyo wan bende Nyasaye wuoyo kodwa. Kwaparo wachni eri, bedo abeda ni rito gimoro, ndalo cha ne girito ni malaika biro biro mondo otugni gi pi. To kata mana wan sani, joma ng'eny wasiko wan warito arita, warito ni malaika pod biro biro. Mm? ni warito ni ka malaika obiro eka wanyalo luokore nyalo terowa e pigno mondo waluokre eka wanyalo weyo timbewa mamono mondo waluw nyasaye eka wanyalo yie ni chang nyalo choponwa to samoro ng'eny warito ni nyaka dokta ang' nobi mondo othiedhe eka noyud chang to kamoro nyasaye a nyalo changowa achanga ka wan kod yie Moko bende rito ni koro ndalo mag kend ochopo, ng'ato dwa dhi e keny kata ng'ato dwa timo arus. Jomoko bende neno ni ai, aserito aming'a wach tich, ng'ato yudo dwaro ni mondo omede promotion, ng'ato dwa ni omede pesa, ng'ato to dwaro tich pok noyudo tich, orito obet e geng aora. Koro kwang'iyo wach jal mane orito e geng aorani kare abich nyaka kare auchiel, wacho ni ng'atni nosebedo ka en piny kuom higni piero adek kod aboro. To Yesu konene kama onindeno, Yesu nong'eyo ni osebedo kanyo kendo ong'eyo ni en tuo mane mathage. To Yesu openje ni to bende idwa bedo maber? Idwa ni mondo ochangi? Yesu ne nyalo ga penjo penjo moko ma kidok iparo tiwacho ni ei, to ang'o momiyo openjo penjo machalo kama? Nikech ng'atni ong'e maber ni ng'atni eri ong'ol, en gathany, to higni be osebedo kanyo piero adek kod aboro. Yesu ne ok openje nikech nokia, nong'eyo. To ne ne enie kind joma bende mang'eny mane nigi tuoche mopogore opogore ma bende ne dwaro konyruok. To Yesu noneno mana en. Nikech Yesu noneno ne huruma. Ng'ani osebedo ka eri pi higni piero adek kod aboro gi duto. Aparo ni kuom jogo duto en ema nosebede kanyo ma ming'a ruom momiyo Yesu nonene. Wabende samoro Yesu nyalo nenowa kwasebedo kamoro aming'a ka warito. To Yesu openje ni to diher mondo ochangi? Ng'ani kodwoko to odwoko gima ne opogre gi mopenje. Wan bende seche moko warito ni wadwaro yudo chang chang kata wadwaro yudo konyruok moro e yo moro. To chunywa to dwaro to pachwa to pod dang'ni. Wan kod kiawa moro ni ai, ok apar ni ma nyalo timore. Koro wa, wan awana jorito mobedo abeda e bath aora, wasiko warito arita to wabet e bath aora nikech wariwo gi kiawa. Ok wamiyo teko mar Nyasaye nyalo ni Nyasaye nyalonwa mondo wadum, mondo wakaw gima Nyasaye osesingonwa. Koro odhiambo ma kawuononi, Agombo mondo ajiwu ni serito ga ming'a, aserito ga ming'a. En sa monego koro wadum wadonj ei pigni eri. Seche wa ma koro onego wayud go lokruok ochopo. To nyaka wayie mondo waluw gima Nyasaye wacho. En chik mane ma Nyasaye dwa ni mondo watim? Eka wadonj e pigni. Seche mang'eny wan kod weche moko ma miyo waparo ni ah, we mondi pod arit matin. Kata ng'atni eri mane osebedo e bath Bethsaida kae, nowacho ni Yesu niya, ni aonge gi ng'ato manyalo keta mondo adonjie pigni eri. Nikech ka malaika obiro motugo pi, to jomoko ng'ato ringo to kwongo donjona kapok adonjo. Koro aonge gi ng'ama nyalo duoka keta kanyo. To Yesu toro penje to diher mondo ochangi? To en odwoko ni a aonge gi ng'ato mosebiro mondo okawa mondo oketa e pigno. Koro ji kuongona nikech ok anyal. To wan be kamoro wan kod excuses machalo gi mar ng'atni. Mm? Koro waling' aling'a wabet ni pod warito ni kamoro ng'ato biro biro mondo notimnwa kama. kamoro chieng' moro Nyasaye noparwa. En ndalo mar kawo ondamo ja Kristo. Wakaw uru ondamo. Gimoro misegombo mondo itim cha kaw ondamo mondo itime nikech kanyo ema ibiro rome kod hono ma Nyasaye dwa timoni. Nyasaye biro nyisi kaka odwa ni mondo itim. To Nyasaye ka nyisowa to onyisowa gik ma dhano ok nyal timo. Gik ma ka warango to wayudo ni tek ndi. To en koloso kodwa to gigo bedo mayot. Yesu owacho ni ng'ani mondo otim gik mane ng'ato ok nyal paro ni nonyalo wacho ni nyawadgi mong'ol mondo otim, man gathany mondo otim. Okone ni chungi, kaw pieni mondo iwuothi. Kare aboro, verse aboro kisomo to onyisi kamano. Koro ji te nobwok, To wacho ni ere kaka ng'ani nyalo wacho ni mondo jal ma niga thanyni ochung' okaw pini owuo. Gichiko wang'gi gidwa neno ni to gini dwa timre nang'o. Adier ng'ani nokawo piene mane onindeni mowuotho kare ochiko wachonwa kamano. Osiepena, watiuru ni Nyasaye ka wang'eyo ni Nyasaye nyalo miyowa hono e seche ma ok wapar. Nyasaye nyalo kelo chang e dierwa e seche ma ok wapar. Tuo moseketowa piny aming'a gi Nyasaye nyalo changonwa mwawuothi. Paro misebedo go aming'a Nyasaye nyalo goloni mibed ng'ama ber. Chandruok mag achiedh nadi mwasebedo go e kindwa go aming'a Nyasaye nyalo kelonwa breakthrough ma ngimawa lokre. kik iol kod lamo kik waol kod lamo wadhi uru nyime kwa lamo nyasaye kwa bedo ni kwa ng'eyo ni nyasaye ema ni nyas, ema miyowa ngima nyasaye ema nyalo miyowa pesa nyasaye ema nyalo miyowa mor nyasaye ema nyalo miyowa familia onge tiende mondo wabed kwa rito mane bath aora to pito malaika osetugo Yesu Kristo obiro modhi e msalaba modhi e bur mochier mowuok mwanene mobedo higni piero ang'wen eh, obedo ndalo piero ang'wen ka pod en e piny ka onyisore ni asechier eka bang'e odhi ir wuon gi e polo malo kendo chieng' manodhi ji duto nonene ok nodhi apanda owuok awuok e dier ji to odum to odhi e polo to ging'iye kama to gidhi nyaka malaika penjo jopuonjre ni to un ang'o momiyo ung'iyo Wuod Nyasaye ka dhi kama. Kaka unene kodhino e kaka obiro duogo. Emomiyo en sa mar dumo e pi. Wadumuru e pi, Wuod Nyasaye ni e yo duogo, ochiegni biro ka. To ka ok wanyal dumo e pi mondo wayud lokruok mar chuny, wayud lokruok mag timbe ma waa e timbe mamono wadhi e timbe mabeyo, Nyasaye nigi teko mosemiyowa mondo wawe godo timbewa maricho mondo warang wang'e. Wa a e mudho mondo wabed e ler. Wabed jogo ma ji nyalo geno. Wabed jogo mogeno kuom Ruoth Yesu. Ndaloni nyalo bedo ndaloni mag miracle. Nyalo bedo ni ndalo mar dhoudi molorore yawore. Emomiyo kaw ndamo a e bath aora dum idonj ei pi. wadonj uru e pi nikech malaika osetugo pi. Pi makelonwa warruok, pi makelonwa konyruok, pi mobiro mondo owarwa, warwa e masiche mwaneno, pi mokelonwa ngima kendo okelonwa chang, ngima ma nyaka chieng'. Emomiyo wadum uru e pigni eri mondo wabed kuom Yesu Kristo. Wadonj ir Yesu Kristo. Osedhi e msalaba mo okawo tuochewa gi gikwa duto gi chandruok gi, gi rem ma wan go modhi mowe ei bur kucho mochier mowe gigo kuro mowacho ni oseru, ose, orumo. Yesu otieko magi duto. Gima koro pod warito onge, malaika moro mwarito onge mabiro tugo pi. Yesu wuon osetugo pi kendo pi koro otugore. Ng'ato ang'ata man nyalo dum mondo odum odonjie pigni. Odhiambo ni eri dumie pi ma osetugi kod Yesu Kristo e wach ma walose. Koro Ruoth mondo ogwedhu jo Kristo, Ruoth mondo obed kodu. Kanyo imoko kamoro chung' kama intieno. Joluo wacho ni kama iluokori ok ituoye. Koro omiyo wuog kama intieno idum e pi. Kaw ondamo, ondamo gi mineno ni tekno ema mondo idhiye mondo ichaki. Ibiro neno ka Nyasaye biro mako badi to obiro konyi. Ero uru kamano kuom winja odhiambo ma kawuononi. Nyasaye mondo koro obed kodu. Ruoth Nyasaye Manyalo Gik Moko Duto, agoni erokamano. En mana kuom herani maber miherowago Nyasachwa momiyo imiyowa odiechieng'ni mondo kendo wachak watudre kamoro achiel ka walami Wuonwa. Aduokoni erokamano Nyasaye kimiyowa wach kendo kinyisowa ni pi osetugi, Yesu Kristo osebiro motho ni wan mondo obi oreswa kendo obi okonywa Koro en kinde ma wan ma nyaka waringi wayud warruok wadonji e pigni eri. En kinde ma wan ma nyaka waringi wayud warruok kigolowa e gigo matek manitie nikech teko mar msalaba. Otieno ni Nyasaye alami ni mondo iritwa kaachiel gi nyithindwa, iritwa kaachiel gi utewa, iritwa kaachiel gogandawa, iritwa kaachiel gi pinywa. Iritwa Nyasaye kapod wan e pinyni eri wuonwa nikech Yesu Kristo osetimonwa maber. Roho mari ema nigi teko mondo koro obednwa jakony kendo obednwa jagach katelonwa e yore duto ma dwadhiye marach. Otelnwa konyisowa kama ber monego wawuothi kendo manyon kwawuotho e ler kwa a e mudho mi nyingi yudo duong' kuom hapi e nying Yesu Kristo ma Jawarwa. Amina. Koro hap Ruoth kwene ma pinyni ok nyal miyowa mondo koro obed marwa e nying Yesu Kristo. Amin.